Häerzlech wëllkomm op eiser Pressekonferenz iwwert d'Decklung vum Energiepräis. Ech wäert kuerz einfach drop agoen, op wéi enge Punkte mir wäerte ganz agoen. Also éischtens mol d'Ursaach vun der Präishausse, wéi bis dato op déi Hausse vum Energiepräis reagéiert gouf. An wat d'Pläng vun der Regierung sinn, eben de Projet de loi 8428 an och d'Konsequenzen, déi eben dee Projet de loi oder dat Net-Agräife wäert op verschidde Leit hunn. An do wäert eben de Gary Diderich méi am Detail dorop agoen. Ech hat och ganz vergiess, mech virzestellen, Ech sinn d'Anna Correia-Da Veiga. Mee voilà, da fänke mer elo un mam offiziellen Deel. Also wéi Der et vläit scho matkritt huet, wëllt d'Regierung ab den éischte Januar de Präisdeckel um Gaspräis ganz ewechloossen, wat de Gas ugeet, wärend de Präisdeckel fir de Stroum nei festgeluecht gëtt. D'Regierung geet dovunner aus, datt sech eeben d'Präis um Energiemaart fir 2025 normaliséiere wäert an dofir soll den Deckel am Januar 2025 partiell bis ganz ewechfalen. Mir sinn awer der Meenung, dass d'Regierung mat enger gewëssener Naivitéit un déi Präisser fir d'Stroum a Gas ugeet, well d'Präisser fir de Gas an Elektrizitéit leien aktuell nach ëmmer iwwert dem Niveau virum russeschen Ugrëff Ugrëffskrich op d'Ukrain an och d'international Situatioun ass nach ëmmer, wéi soll ech soen, nach ëmmer beaflosst vum Ugrëffskrich, dee russeschen Ugrëffskrich op d'Ukrain. An och d'Situatioun am Noen Osten huet déi Saach och zougespëtzt. Mir gesinn och am Moment keng kuerzfristeg Perspektiv op Entspanung, wat eben déi international Konfliktsituatiounen ugeet. Ech wëll eng Kéier kuerz drop agoen, Wouhier koum iwwerhaapt dee Präis, deen Deckel op d'Energiepräisser? An zwar war dee jo duerch d'Tripartite 2022 an dann dono Tripartite 2023 entstanen, wou den Solidaritéitpak 2.0 an 3.0 zesummen décidéiert gouf. Ënnert anerem an deem Solidaritéitspak war jo eben Präisdeckel op Gas an op Stroum an och op aner Energieproduiten, sou wéi Pellets a Masutt. An d'Idee war einfach fir d'Stéit an deem Moment, ze entlaaschten an awer och d'Inflatioun ze bremsen, Inflatioun an och déi Repercussiounen, déi d'Inflatioun ëmmer erëm huet hei zu Lëtzebuerg, sou wéi Index. Jo, wat dat, wat bedeit dat dann elo croquet fir d'Stéit? An zwar huet de Chambre des Salariés opgrond vun den Zuele vum Statec, vum Statec ausgerechent, datt e Stot, plus ou moins zwou bis dräi Persounen, wäert déi mat Gas heiz, wäert ebe fir d'Joer 2025 mat der Stroumrechnung a mat der Gasrechnung 640 Euro méi d'Joer Bezuelen, aka 60 Euro de Mount, mir hunn et opgeronnt, Dir kënnt roueg eng Kéier norechnen. An zum Beispill fir eng Famill, och erëm zwee, dräi Käpp, déi zum Beispill an erneierbar Energien investéiert huet, wäert mat enger Wärmepompel an ouni Photovoltaikanlag wäert esouguer ronn 1.070 Euro méi d'Joer bezuelen, aka 90 Euro de Mount méi. Fir et kuerz ze resuméieren, All Stot wäert 2025 däitlech méi fir seng Grondbedierfnesser un Energie musse Bezuelen. Doriwwer eraus ass dat Perverst am Fong geholl, datt déi Stéit, déi op erneierbar Energien ëmgeklomme sinn, am Fong geholl esou déi Gelackmeiert sinn. Doduerjer ginn all Ureiz fir erneierbar Energien ëmzeklammen an déi Null-Emissiounszil ze erreechen zunichte gemaach. Ech ginn elo D'Wuert un de Gary Diderich, dee méi konkret wäert agoen, wat dat Net-Agräifen, soe mer emol esou, vun der Regierung fir fir Konsequenzen huet op d'Energietransitioun, mee awer och un all eenzel Leit an och eis Fuerderung. Voilà, ech ginn der d'Wuert, de Gary. Merci, Anna.
Genau, Dir hutt et héiere vum Anna Correia de Weiger, Jidderee wäert hei méi déif an de Portmonni gräifen. An et ass just fir verschiddener, wou doduerch, wou op där anerer Säit awer och Kompensatioune kommen. Dat ass net nëmme sozial ongerecht, et ass och eng Sabotage vun der Politik fir eng energetesch Transitioun, esou wéi d'Anna Koraia-De Weiger dat schonn esquisséiert huet. Dat heescht, D'Präisser fir eng Wärmepompel ze hu fir een Elektroauto ze hunn, déi ginn erop. An op där anerer Säit ginn d'Subsidie fir eng Solaranlag, déi dann vläit méi onofhängeg kinnt d'Energieliwwerung vum Stroummarché eben opfänken, déi Subsidie ginn erof op Solaranlagen an d'Subsidie ginn och op erof op Elektroautoen. Dat heescht, des Regierung mécht am Fong eng aktiv Sabotage vun deem wat virdru gemaach ginn ass a wat se soen, datt se wëlle maachen, nämlech datt et méi a méi Richtung erneierbar Energië geet. En plus kënnt nach dobäi, datt manner drop gesat gëtt, datt Gas a Masuttsheizungen ersat ginn, wat dann erëm eis als d'Lëtzebuerger Land an dann och d'Consommateure, wëll d'Regierung gëtt jo domat eng Signalwierkung, eis alleguerte méi ofhängeg mécht vun de. internationale Marchéë vu Energie, déi mer importéieren, wou mer wéineg Afloss am Moment hunn op déi dote Präisser, wëll einfach keng Strategie do ass, fir vill méi intensiv nach déi lokal Produktioun vun erneierbaren Energien ze fërderen, an net nëmmen déi vun de Privatstéit, mee wou guer näischt am Fong gemaach gëtt vun dësem Stat an och ganz wéineg vun de Gemengen. Dat ass fir ëffentlech Investitiounen an erneierbar Energien ze maachen, wou vläicht fir ganz Quartieren an eng ganz Stad gréisser Energieproduktioun virgesi gëtt. Zousätzlech zu deem doten kënnt nach dobäi, dass op den nämmlechten Datum déi Tarifikatioun sech soll änneren a wou am Moment, nach guer keng Transparenz do ass, wéi déi Tarifikatioun richteg soll ausgesinn, wou een net weess, wéini gëtt wéi vill elo méi deier, jee nodeem zu wéi engem Moment vum Dag ech consomméieren. An och do riskéieren déi penaliséiert ze ginn, déi am Fong virdrun d'Signaler vun der Regierung wouer geholl hunn a gesot hunn, ech huelen Suen an de Grapp, fir mech méi onofhängeg vum Gas ze maachen, well dat war den Haaptsignal deemools, an da méi op Stroum ze setzen. A elo gëtt de Stroum awer esou vill Mol méi deier. Dat heescht, domadder sabotéiere se och nach eng Kéier d'Akzeptanz fir eng, dat ka jo Sënn maachen, eng ënnerschiddlech Tarifikatioun zu verschiddene Momenter fir d'Piken e bëssen anzedämmen, mee wann s de dat gläichzäiteg méchs mat enger genereller Tariferhéijung bis zu 30 Prozent ginn d'Stroumpräisser an d'Lut, ma da kanns de jo scho sécher sinn, datt en d'Leit dogéint wäerte goen. Dat heescht, du sabotéiers am Fong deng eege Politik an déi Ziler wou s de sees, datt s de hues. Fir eis ass ganz kloer, dass fir d'éischt d'Regierung muss seng Hausaufgabe maachen an d'öffentlech Hand seng Hausaufgabe muss maachen, ier mer dem Consommateur erëm d'Käschte vun deene Präisschwankunge weiderreechen, fir déi si jo net kënnen. Dat ass Dat sinn, dat ass Geopolitik, déi do matspillt. Dat ass Joerzéngten, wou mer hannendru si mat der Energietransitioun. Och déi viregt Regierung an déi dote Regierung verschlëmmert et quasi nach. An do ass et d'Responsabilitéit vun der Regierung, an dofir ass et eiser Meenung no och un dëser Regierung, fir dofir opzekommen, dee Präisdeckel ganz oprechtzuerhalen, esou wéi e esou wéi e war, op d'mannst nach d'ganzt Joer 2025, a parallel dann déi Ustrengungen ze maachen, déi mär proposéieren, fir där doter, fir där Fuerderung nach eng Kéier zousätzlech eng, eng, eng Ënnerstëtzung méi breet an der Bevëlkerung sichen ze goen, hu mir och eng Petitioun lancéiert dës Woch, déi ass ganz frësch, wou all Bierger sech kann hannert des Fuerderung stelle fir d'Energiepräisser ze deckelen. Déi fannt der op eisem Site.